Li tmexxi negozju tal-familja hija responsabilità intima fejn kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Ibda mill-kbar fit-tmun u spiċċa biż-żgħar li għadhom qed jitfarfru. Fl-episodju tal-lum ngħidu kelma ma' Francesca Montaldo li apparti d-dmirijiet skolastiċi tagħha, tgħin fl-operat ta' boutique hotel ta' familtha.
Ili l-ITS erba' snin issa, bdejt mill-certificate level u bqajt tiela' bil-mod, issa qiegħda f'Higher National Diploma, ġifieri qiegħda livell taħt id-degree. Għamilt sena xogħol li suppost mort sena barra imma l-familja tiegħi kienu qed jiftħu boutique hotel allura Rrid nibqgħu Malta biex naħdem mal-familja tiegħi kif ukoll kelli full-time job ħabba l-iskola biex inkun nista' nkompli mal-ITS. Ehm, L-ITS għinitni ħafna, tipo diġa kelli ħatna esperjenza waħdi jien, imma xtaqt inkompli fuq dal-livell u sibt li l-ITS tipo hija l-unika skola u Malta li tejna f'daw l-affarijiet. Ehm, għinitni nikber ħafna u ħabba li jibatuna naħdmu ġo hotels jew ristoranti għaw Malta, ehm, Irnexxieli nkompli nikber u ngawdi l-esperjenza ġol-kċina. Jiena bdejt ninvolvi ruħi fil-lukanda ta' sentej ilu, meta kelli xi sbatax-il sena. Ma kellix option li nidħol ftit ftit, kelli naqbad u nidħol mal-ewwel għax ommi u missieri xtaqu li jien u oħti nieħdu ħsiebha. Għamilna website u minn hemm bdejna tilgħin ftit ftit u obviously l-marketing huwa importanti. So għamilna hekk biex aħna nġibu n-nies kif ukoll nilqgħu n-nies fil-coffee shop ukoll. Jiena nvolvejt ruħi l-iktar fil-coffee shop, dan għaliex tipo dak huwa s-settur tiegħi, so bdejt billi nifoka kif nitgħallem kif nagħmel il-kafe sow, nara kif ħan nippreżenta l-affarijiet u kif ukoll il-bank dejjem jidher sabiħ. Nsajru xi croissants u hekk, u nsajruhom friski ta' kuljum biex ovvjament il-preżentazzjoni tkun hemm. L-ITS għinni biex naħdem f'dan negozju tal-familja għax ikolli ċertu lectures li qed jgħinu fl-ospitalità, apparti li kolli il-practicals fejn nipprattika u nitgħallem iktar u iktar. It-theory lessons jgħinuni biex vera nidħol fid-dettall ta' x'inhu jiġri wara l-bookings u affarijiet bħal dawk. I mean ili erba' snin issa hawnhekk, so il-lectures dejjem jibqgħu differenti u jkollna suġġetti differenti. L-iktar li jgħinuna bħala lecturer hija tal-marketing għax taf qed titgħallem kif għandek tikber u anke s-servizz, tara kif inti għandek isservi n-nies u kif tilqa' n-nies, dak huwa ħafna importanti, l-ewwel kumment li jgħaddulek in-nies malli jarawk. Il-lukanda ma tantx ilha miftuħa, ilha sentejn, però l-isbaħ memorji tiegħi minn hemmhekk huma żmien l-Għid għax hemmhekk jiċċelebraw l-Għid, jiġifieri jagħmlu l-festa li tiġi ċċelebrata hemmhekk, Easter Sunday huwa wieħed mill-isbaħ għax ikun hemm l-irxoxt, jiġri l-irxoxt. Allura aħna nkunu miftuħin dawk l-erba' tim tal-Għid filgħodu u filgħaxija. L-Għid biss niftħu filgħodu imma jkun hemm ġifieri ħames sigħat ta' ġenn. Nkunu miftuħin ġewwa u barra, so ġewwa hemm nies għall-kafè u barra nies għal drinks oħra. Imma jkun hemm atmosfera vera sabiħa għax tara tipo l-familji kulħadd jingħaqad flimkien u kulħadd joħroġ biex jara l-irxoxt u min Ikun ilu hemm kmieni u hekk, so naħseb dik li sbaħ memorja s'issa.
Peress li l-lukanda hija qrib tagħha f'kull sens tal-kelma, ma kienet sorpriża xejn li fi Francesca nibet l-interess sakemm fl-aħħar bdiet tinvolvi ruħha fiha professjonalment. Madankollu il-passjoni ta' Francesca fuq kollox hija lejn il-kċina, passjoni li nibtet ta' età tenera, jew bix-xewqa li dduq kulma tara, jew bl-interess li tieħu f'dak kollu li jkun għaddej fir-restorant ta' nannuha.
Jiena dħalt f'din l-industrija għax minn eta żgħira konti li nieħu gost pereżempju nsajjar ma' ommi jew ma' nanniet. In-nannu tiegħi kellu restaurant ta' sliema u kull meta kont immur nikol hemm kont nidħol fil-kċina u kont nara taf kif niddeffes bil-Malti. Kont nieħu gost l-atmosfera tal-kċina u kif jaħdem ix-xogħol. U bqajt b'dak b'dik il-mentalità li kull darba anke mmur għand in-nanniet tiegħi moħħni biex nagħmel il-pancakes filgħodu mal-kuġina tiegħi biex jisni nesprimi li naf nagħmel xi ħaġa. Jekk ommi tmur xi party u ma mmurx magħha nkun irrid il-cake ħalli nista' nduqu. U jisni bqajt hekk. U mbagħad during Covid I started my own business u bdejt jisni nagħmel ftit waħdi. U jisni minn hemm għadt alright this is the line I want to continue. U ġejt dħalt l-ITS u komplejt. Jien nispeċjalizza l-iktar fil-kejkijiet, kejkijiet li huma personalized, dan għaliex tipo jitini sodisfazzjon ħafna jisni wara li tibda ġas b'ingredjenti bażiċi u titla għal dak il-livell u tlesti kejkijiet sbieħ ta' dak il-livell, nieħu gost nagħmilhom. U anka Kif il-mod li tipprepara l-affarijiet ninteressa ruħi ħafna. Xi skills biex taħdem fil-pastry importanti sekk tipprattika ħafna waħdek, mhux billi niġi għaw l-iskola u ġas nagħmel x'nagħmel waqt il-lessons. Immur id-dar u għax inkompli fuq il-kejkijiet, hekk qed nipprattika anke jekk ma nagħmilx kejkijiet. Illum ngħidilha ħansajjar jien illum għax inħobb nipprova affarijiet differenti, anke tekniki differenti, ġifieri tuża equipment differenti, xi skieken differenti, kollox jagħmel differenza. It's important li tipprattika billi tiġi hawn l-iskola u ġast tieqaf hemm jaf jisek tiġi biex tajt ħa nitgħallem u mbagħad m'għandek xejn iktar. Jekk vera huwa l-passjoni tiegħek dan tkompli iktar. 'il quddiem. Sodisfazzjon li jagħtini x-xogħol tiegħi huwa li meta jisek tlesti affarijiet minn prodotti vera żgħar u toħroġ b'dak il-prodott, dejjem tkun sodisfatta li taf jisek x'ħa joħroġ. Imma tkun kontenta għax tista' telabora, mbagħad biċ-ċikkulata tista' tagħmel xi ħaġa oħra fuqha. Bil-zokkor tista' tagħmel xi ħaġa oħra fuqha, ġifieri naf li se mill-iktar ħaġa żgħira tista' toħroġ b'xi ħaġa daqshekk sabiħa, jtini sodisfatt kbir u nkompli nitgħallem u ngħid wow. L-akbar role models f'ħajti, apparti n-nanniet tiegħi li għenuni nikber u wasalt hawnhekk, u l-familja tiegħi in ġenerali, naħseb wieħed minnhom huwa Gordon Ramsay, inħobb kif jagħmel l-affarijiet fuq il-platt u affarijiet hekk. Ehm, Massimo Buttura wasal sa ċertu livell u għandu ristorant li biex tibbukja vera d-dum. U għansemmi l-xaħat lokali, xef eh, Letizia Vella, I mean, hija role model tiegħi għax hija mara u tipo fetħet il-kċina tagħha stess u r-restorant tagħha u vera wasal sa ċertu livell. U anka kif nerġa' ngħid tpoġġi fuq il-platt l-affarijiet u anka l-platti li tuża jagħmlu differenza kbira u vera għandha presentation tajjeb u nieħu gost li xi ħadd lokali wasal sa dak iċ-ċertu livell.
Kif wieħed jista' jimmaġina li tibbilanċja l-ħajja akkademika ma' dik professjonali mhuwiex xi kompitu faċli, iktar u iktar meta tqis ukoll il-passatempi u l-ħajja personali. Għaldaqstant għalkemm l-imħabba għal dan il-qasam għadha tħabbat ġmielha, Francesca spjegatilna wkoll l-importanza li tqassam ħinha f'passjonijiet oħra.
Mela jien inħobb ninvolvi ruħi apparti l-iskola u x-xogħol fil-ġiri, nħobb niġri fit-tul, nqum kważi kuljum fil-ħamsa u nofsa fil-ħodu biex noħroġ niġri. Apparti l-ġiri hemm din il-challenge slash training hija ġiri kif ukoll weights. Jisni bat ninteressa ruħi għax ħabba jeda fil-kċina, titizom naqa fit xi kultant għax pammonta kelli nieklu, mhux daqshekk faċli. U jisni nneħħi rasi moħħi minn fuq il-kċina u l-istress xi kultant. Eh, Laqwa tal-jimma li għadħal f'din il-kariga hija li dejjem iżżomm rasek il-fuq u jekk jiġri xi ħaġa, it doesn't matter, There's always a step forward u anka tipu jekk jiġilek xi ħaġa dak il-ħin u tittoħroġ dak il-platt jew dak il dejjem hemm soluzzjoni oħra. L-ambizzjonijiet li nixtieq nilħaq fil-futur qrib huwa li ovvjament ikolli xi business apparti tiegħi u nkun diġà ġustifukata fuq waħdi. Naħseb li bil-mod il-mod qed nasal hemmhekk għax bil-ħotel diġà qiegħda hemmhekk, qiegħda ffukata fuq il-kejkijiet. Naħseb in a few years time nasal li niftaħ xi bakery żgħir u nkun nista' inqabdu mal-ħotel u hekk mmexxi kollox f'idejja. Pari li nagħti lin nisa jew żgħażagħ li jridu jidħlu f'dil karriera li jisek tkun taf li inti mara U ma tagħtix każ x'jgħidu ta' madwarek, importanti li żżomm rasek 'il fuq dejjem u jekk hemm xi negattività dejjem titkellem ma' ta' fuqek u tirranġa b'xi mod u jekk m'intix qiegħda komda fejn qiegħda tibqax hemmhekk għax toħroġ mentalità ħażina u tgħid il-kċina mhux għalija. ma tistax tagħmel hekk.
Issa wasal il-waqt li ngħidu saħħa lil Francesca biex tkun tista' tieħu ħsieb l-impenji tal-ġurnata. Niltaqgħu magħkom fl-episodju li jmiss fejn inkomplu bil-vjaġġ tagħna ma' mistiedna speċjali oħra. Narawkom ma ndumux.

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.